Selâm aleyküm sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz. Bismillah dep başlayalım. Bilesiñiz, fıqh degende bir sürü sualler peyda ola. Er daim ve er vaqıt ve bu sualler tekrarlana ve tekrarlana. Hususan. maliy ibadeti aqqında, hususan Ramazan ayında ve Zekâtul fitr, Sadaqat fitr, aqqında. Biz aslında onı añlattıq, amma kene de sualler, men eminim ki, olacaqtır. Onıñ içün bugün de fitr sadaqasınıñ aqqında

böyle bir metin. Ve men vecebet aleyhi fıtratuhu vecebet aleyhi fıtratu men telzimu nefekatuhu. Bu cümlede ne aytıla? Aytıla ki, kim kimin beslenmesi mesüliyeti barsa,

Parası var ya da malı var. Feyecibu alel ebbi vel um ve vel ahiri anda sayıla kim kimin aqqında çıqarta. Amma muhtasar eger çoq qısaca onı anlatsa bir aileden Meselâ, siziñ aileñiz bar. Siz bir aileden öz apay içün, çünki apayıñıznı keçindiresiz. Apayıñız eşiñiz zengin bile olsa, baqıñız, zengin bile olsa, siz onıñ içün fıtır sadaqasını çıqartasız. Evlâdlarıñız içün, eger evlâdlarıñız büyüse ve faqır-fuqare olsa, Kene de muhtaclar olsa, kene de onlarnıñ içün, olarnıñ içün çıqartasız. Amma eger olar büyüse ve kendi ailelerini qursalar ve olar ayrı bir, olarnıñ ayrı bir imkânları bar fıtır sadaqasını çıqartmağa, özleri onı çıqartalar. Eger siz keçindiresiz öz anañıznı, babañıznı, öz qartanañıznı, qartbabalarıñıznı, ve in alev, ya ne qadar şey olsa, yani dan siziñ qartanañızıñ, belki Allah bağışladı, onıñ anası,

Bu doğmadan bala içün vacip degildir fıtır sadaqasını çıqartmağa, amma müstahap, yani çıqartılsa yahşı, doğru olur. Eger insan ölse Ramazan ayında, Allah Subhane Taala öyle takdir etse, ölse, bu insanın içün fıtır sadakası mirasından çıqartılır. Bu da müim bir noqta. Ve kimge berilir? Yani kimden alınır, kim verer, kim çıqartır? Kim çıqartar? Bu sualge cevap berdik ve kimge berilir? Kimge berilir degenimiz, şimdi ulâmalarımız, islâm ulâmalarımız ayttılar ki, kimge zekât-ül-mal, zekât esas olğan maliy ibadet sekiz esnaflar içün çıqartılır. Olarnıñ içinde sadaqatül fitr, fıtır sadaqası da berilir. Amma bazı ulemalar ayttılar ki, tek birinci ve ikinci esnaflar içün fıtır sadaqası çıqartılır. Yani el-fuqara ve'l-mesakin, yani muhtac, faqır, fuqalar ile içün çıqartılır. Ve Menim baqışıma köre, bu daan doğru, daan doğru. Çünki bu aslında çoq bir, yani büyük bir miqdar para degil, küçücik bir miqdar para ya da erzaq ve bunıñ, yani fıtır sadaqasınıñ manası, Bayram içün quvandırmaq bu insanlarnı, bu muhtac olan faqır fuqarelerni. Ve biz aslında ayttıq, kriteriy olğan nedir, kriteriy yani? Bizim içün kriteriy nedir? Kriteriy bizim içün er daim nisap olaraq biz bunı alamız ve onıñ içün nisabını biz kümüşke bağladıq. Bu nisap çoq balaban miqdar para da degil. Bu senelik Ulema şuramız qararına köre, on beş biñ beş yüz seksen üç grivna. Yani eger siziñ cebiñizde bir yıldan soñra musulman taqvimine köre bu miqdar para debet-kredit baqqanda plüs-minus, yani siziñ borclarıñıznı andan çıqartsaq, siziñ Kelgen ya da qazanğan paralarıñız, qalğan paralarıñıznı, biznesni alsaq, bu miqdar para qalsa, demek ki, siziñ, siz zengin sayılırsıñız ve siziñ içün sadaqalar çıqartmaq vaciptir. Şimdi başqa da sual peyda ola, bu fıtır sadaqası Kiçkene balaçıqlar içün berilermi? Berile, dedi Kuna. Fıtır sadaqa, erzaq olsa, bağışlağan kişi bağışlanğan kişiden satın almağa caiz degildir. Bu da bilmek kerek. Eger Berildi, onı satın almağa doğru degil. Bu da meraqlı bir belki malümat, amma bunı da bilmek kerek. Amma insannıñ aqqı bar, eger erzaq olaraq bir fıtır sadaqasını aldı, onı satmağa, yani aqqı bar. Eger insan bayram namazdan fıtır sadaqasını çıqartmadı, soñra qaza olaraq çıqartmalımı? Çıqartmalı. Amma onıñ içün bu fıtır sadaqası olaraq çıqartılmaz. Yani bütün savabını qaybetti, iç de qazanmaz. Bunı añlamaq kerek. Onıñ içün fıtır sadaqasını er bir ibadetni kibi bir vaqtı bar, belli vaqtı. Namazında belli vaqtı bar, fıtır sadaqasında belli vaqtı bar. Vacip olmazdan evel fıtır sadaqasını çıqartılırmı? Biz dedik ki, soñ günü çıqartılır fıtır sadaqası da, esas olaraq, sünnetke köre, amma ondan evel de çıqartmağa mümkün ve bunı keçken seferlerde de ayttıq, şimdi de tekrarlayıq, çünki bunı bazı sahabeler de bile yaptılar, İbn Ömer radıyallahu anh bunı yaptı. Mümkün ve caizdir. Fıtır sadaqası kimge tarqatmağa kerek, bunı da añlattıq. Ya da sekiz kategoriyağa, esnaflarğa belli, nasıl zekât-ül-mal taqartıla, ya da eñ doğrusı, ilk, ikinci esnaflarğa, kategoriyalarğa dağıtmağa. Ebet. Böylelikle, biz tamamladıq. Ve eger insan İslâmnı, Alla subhane taalâ onıñ yüregini açsa ve Ramazan ayında bayram namazı kelmezden evel bu insan İslâmnı qabul etse, onıñ içün de fıtır sadaqası vacip ola. Bunı da ayrıca ulemalar qayd eteler. Böylelikle, biz añlattıq fıtır sadaqa aqqında, kimden alınır, kimge berilir ve çoq-çoq teferruatlı suallerge cevap berdik bugün.